Merħba fir-rifuġju ta' Kobikisa. Kitba ta' Catherine Kalingula, illustrazzjonijiet ta' Madeline Brunele u adattament tal-Malti minn Loren Vella. Din l-edizzjoni bil-Malti ġiet ippubblikata minn Merlin Publishers Limited Malta. Kapitlu 5 Tama Is-suldati telqu u jien mort ma' missieri sal-kamra tal-frieħ. Jien u nnawwillu l-ferħ ta' xadina. Dan beda jnewwaħ u jħares lejja. Mellistlu rasu. Issa niġi narak għada ta'! Ħadu missieri u rringrazzjani tal-għajnuna. Iżda ma tlaqx daqshekk malajr. wara li eżaminah qabad f'idejh flixkun mimli ħalib. U offrih liċ-ċkejken, iżda dan dawwar rasu n-naħa l-oħra. Missieri baqa' jipprova u jipprova, iżda ma rnexxilux. Trid tiekol biex tibqa' ħaj, qallu missieri, li kellu moħħu kollu tikmix, sinjal ta' kemm kien inkwetat. Kull ma rrid nagħmel hu li ndawwar denbi u nitlaq qisu xejn mhu xejn. Ninsa lil dil-kreatura ċkejkna u vulnerabbli u nerġa' nsir it-tifla egoista u indifferenti li kont qed nagħmel minn kollox biex inkun. Impossibbli? Malli wasalt quddiem il-bieb, dort u rġajt lura. Din il-flix kumpa ħalli nipprova jien, forsi ma tafx kif. Intfajt komda fuq il-pultruna li titbandal, bix-xadina ċkejkna f'ħoġri. Jekk tixrob inwegħdek li nibqa' miegħek. ressaqt il-flixkun viċin ta' għalqu. Għajnejh kienu qed iħarsu fis-slejja u naf li tista' tinstema' impossibbli, imma kelli l-impressjoni li tbissimli. Beda jixrob il-ħalib u niżlu f'nifs wieħed. Malli lesta imsaħħtlu taqtiriet tal-ħalib li kellu fuq geddumu u għafastu miegħi. Kien jinħass morbidu u sħun. Bravu żgħiru, int qalbieni! Ftit sekondi wara kien rieqed, idejh iggranfati mad-dirgħajja. Missieri tani ħarsa. Ried jurini li kienet tħossu kburi bija. Għandek talent Andrea. Tajjeb, issa nerġa' ngħaddi saħtikom aktar tard. Stenbaħt l-għada fil-kamra tal-frieħ għajjiena mejta peress li kelli nqum ta' spiss nieħu t-ħsieb tagħha. hekk semmejtu. U ħaġa tal-iskantament, dan kollu kien qed iġegħelni nħossni tajba. Tama kien rieqed fuq ħoġri, idejh magħluqin f'ponn. Għedtu bil-galbu fuq is-saqqu, ħriġt sa barra u tmattajt tqisni qattusa u għal ftit ma tanix attakk tal-qalb, bil-qiegħda mal-art b'dahru jserraħ ma' ħajt. tal-bini. Diaby kien rieqed fid-dell ta' siġra b'debbos oħxon maġenbu. X'in semgħani? Fetaħ għajnejh u instintivament qabad l-arma tiegħu id-dritta u beda jxejjirha. Għas-salem, għax niġi għalik! Int fqajt nidħak. Malli int tebaħ li kont jien, ħa nifswiel u ntelaq. Kepi, x'int tagħmel hawn? Ftit iktar tard wara doċċa tajba erġajna ltqajna fil-kċina. Tama ġie miegħi, beda jegħda jilgħab b'subgħajh mal-pendent tad-deheb li kelli. Missieri ta' spiss jgħid li ferħ ta' annimal ikun qed ifiq meta jibda jilgħab. Fl-aħħar Gabby iddeċieda li jispjegali għalfejn kien qagħad tgħassa l-lejl kollu quddiem il-kamra tal-frieħ. Il-ħallelin f'dawn l-inħawi huma feroċi u bla ħniena. Taf għalfejn ingħalaq ir-rifuġju? Xengilt rasi biex nurih li ma kontx naf għalfejn. għax it-traffikanti kollha tal-annimali ma kinux jaħsbuha darbtejn biex jiġu jinqdew hawnhekk fil-ġenna tax-xadini u saħansitra fil-kamra tal-frieħ lil missieri ferrewh f'riġlejh għax ipprova jwaqqafhom milli jisirqu l-annimali. Mbagħad, avolja konna bdejna noqogħdu għassa, ix-xadini u l-leopardi xorta baqgħu jisparixxu. Ma konniex norqdu. Imbagħad fl-aħħar is-sid ta' qabilkom iddeċieda li jċedi l-armi. Issa kont qed nifhem aħjar għalfejn Demuto kien itsapap u r-rabja ta' ibnu. Missieri daħal dak il-ħin, kien jidher inkwetat u għajjien, iżda xorta baqa' jitbissem. Jien lest naqbeż għall-annimali sal-aħħar nifs, minn xi rokna minsija ta' moħħi qam sentiment li kont ili żmien ma nħoss, dak ta' ammirazzjoni. Kapitlu Disa', Skoperta wara l-oħra Insar ħin l-ikel u missieri kien għadu ma ġiex lura. Daqqa waħda kont sirt għoqda ta' tensjoni. Mommy Pilò kienet quddiem il-forn. bil-biċċa drapp imdawra magħha tal-fajdal. Riħa appetituża fewħet il-kċina kollha. Bil-qiegħda mal-bmejda ma stajtx inwaqqaf lili nnifsi milli nħares barra mit-tieqa kull żewġ minuti. Illum għandna tiġieġ bil-krema tal-karawett. L-ispeċjalità tiegħi spjegat l-Imami Pilò. Ma tantx għandi ġuħ. M'għandekx għalfejn tinkwieta għal Papi. Għal Papi t-tabib. Ma' Demuto m'hemmx periklu u l-ispedizzjonijiet fil-foresta dejjem ikunu fit-tul. M'hemmx toroq tajbin hux bdejt naħseb dwar tama li kont qegħdtu fuq pultruna tar-rattan. Maġenbi. Mummy però segwiet ħarsti. Għadu jirrifjutah l-ikel? Iva, Taf x'naħseb? Il-frieħ tal-annimali bħat-trabi jħossu l-emozzjonijiet ta' dawk li jieħdu ħsiebhom. Jekk inti tħossok imdejqa, se jħossu mdejjaq huwa wkoll. Dak il-ħin daħal Gabby fil-kċina. Huwa u ommu qishom fula maqsuma tant kemm jixxiebħu. It-tnejn għandhom l-istess għadma ta' ħaddejhom għolja f'par kbar ħofret il-ħatt, kull wieħed taħthom u par ħaddejn 'il ġewwa. Hawn ma xi ħatfuh għajat Gebi huwa u riesaq lejn il-borma b'ħarsa ta' predatur. Il-koka brava faqqgħet daħka li hi biss taf tfaqqar bħalhom. Hekk hu, ja daqqiq, imma se jkollok tistenna, xi tgħid, tmorru taraw DVD int u Andrea fis-salott? Missierek għadu ma rnexxilux iwaħħal is-satellita, Gabby għarras wiċċu mingħajr ma ħalliha tinduna. billi ġebbed xufftejh lejn naħa waħda. OK ma. Mami Pilò daret tħares lejja u b'hekk l-istennija tinħass iqsar. Issa niġi ħdejkom malli ssir it-tiġieġa u nieklu kollha f'daqqa. Inti qalbi ħaqqek żewġ porzjonijiet illum. Hekk kull mar rrid Kebi biex jerġa' jitbissem. Il-ħarsa ta' Mami Pilò però inbidlet f'waħda serja. Jistħoqqlok kif kull meta niftakar li ħepp għalikom raġel inħossni naqta' nifsi. Jaime mar jagħmel ir-ronda biex jispezzjona l-madwar, forsi ma tafx kif isib xi traċċa. ċengilt rasi, kont għadni bix-xokk fuqi wara din l-esperjenza u bdejt nitlob li ma nerġax nesperjenzaha. Jien u Gabby intfajna fuq il-pultruni quddiem l-iskrin peress li ma stajtx nikkonċentra, b'att ingiddem difrejja, wieħed wara l-ieħor. Qabel kont naħseb li l-bojod kienu kollha bħala Luis de Funs fil-films Qalli f'daqqa waħda Gabby. Tajtu ħarsa biex nurih li ma kontx fhimt x'ridt jgħid biha, għajnejh kienu qed ileqqu bħal tlellix inkejjut. Kif? Nervużi rrabjati. Issa li ltqajt miegħek qed nikkonferma li kelli raġun. Bħala risposta tfajtlu mħadda. Bil-mod intom it-tnejn. Irrabjat magħna Mommy Pilò. Hija u dieħla fis-salott iġġorr dixxijiet b'ikel sħun u qoffa frott. Għand biex ngħinha u biex nara kif kien sejjer tama. Ma kienx tinfes. Defoons kien attur popolari ħafna Franċiż li ħadem f'għadd ta' kummedji magħrufa. Meta dħalt lura, sibt lil Gabby imexmex sieq ta' tiġieġa bi snienu mikxufin. Biex nikkuntenta lil Mummy Pillow bdejt induq iz-zalza safra u magħquda bil-kuċċarina, iżda mal-ħsieb ta' missieri u tama f'ħajt nixxala f'dak l-ikel bnin waqt ix-xeni tad-daħk fil-film. Mami Pilò kienet tinfexx tidħak, Toma joħorġilha d-dmugħ u Gabby ukoll kien jitgħawweġ biex iżomm żaqqu bid-daħk, għajnejh mimlijin dmugħ, id-daħk jittieħed u malajr sibt ruħi nidħak bħalhom. Tama beda jiċċaqlaq ma' ġenbi. Serraħt il-platt fuq il-ġenb tal-pultruna biex naqbdu f'idejja. Iżda mhux lejja kienet iħares iżda lejn il-qoffa fuq il-mejda baxxa. Ftit wara instemgħu l-passi jidwu fil-kuritur. Il-Knisja li aħna rlejna rasna qisna persuna waħda. Missieri u Damuto kienu ġew lura.